vachiita zvoratidza kuti tine kwatiri kuenda vanhu vari kuda kunyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei panguva ino nditenderei zvangu zviya purogiramu haina kunyorwa zvayo kunzi purogiramu subject to change but nditenderewo panguva ino kuti nditi yafm uh, iuye nespeech yayo eh, pane zviri kuda kuitika saka vatikumbira kuti vakwanise kupinda izvezvi izvi saka tosiira nguva kuyafm izvotwawo speech yayo tichiomberawo maoko tenda nekuvako kwenyu tinotenda baba all the way from harare hei kutadza kuti matiremekedza verenga hayo tinonzwa kuninipiswa ndandatoomerwa pahungo but maita kuti huro yenyongove vari kutitorera mushini handiri kuonai muriko behind the scenes vaimbi vese thank you so much for coming to zimboma as a representative from yafm zvimwe zvanga zvakutotaurwa manga makutopinda mumunda medu namukoma panga mama kupinda mumunda wangu andaichida kuzoti nditsanangurewo ndirini senhepfenyuro yeafm kana kuti tongoti senhepfenyuro what we expect from musician nzunzi muimbi tinotarisirei uchiuya kustudio ndakuenda daumbonokadmaya kana daunopa librarian Music, what do we expect from you? Isusu tinoda ma CDs maviri, buds, two CDs. Then music yako iri pa soft copy which means inogona kunge iri laptop kana kuti inogona kunge iri ma flash. Nekuti tinoshandisa zvese both CDs. and uh, the soft one but now tinyanya kushandisa soft cop macds anoti netsei so ukambounza mamacds ako zvinoti remei kuti uridzo nevaishamarari vakawanda nekuti vamwe vakaita seni handifariri kuridza mamacd anotobvini kulibrary asiwo vamwe vanofarira kutopinda mulibrary otsvaga music anoda uridza macds but akaita seni handiridzi macds saka tichida kuti uye necd ouya nemusic iri paflash Tichiri ipapo panyaya yemusic on a flash please make sure your music is well labeled tinosangana nedambudziko remaartist they don't label their music i don't know kuti maproducers edu epasasi pemiti here asingagononyora mazita edu kana kuti chii handizive because the moment yauchava nemusic isina kunyorwa kuti atalia parewa featuring daniel mhere eh, usachema chema, chema. how do i play that song ndopamunozoona mapresenters achiridza song o apedza kuridza song yake otoisa advert song yenyu abhemu yaridzwa after that song otoisa advert kana kuti otoisa sting yechi yekuti yafm bcause handizivi kuti ndiya ndangoionawo iripo kana kuti ndakangonakirwawo nayo asi handizivi kuti yakaimbwa nayo saka make sure paunouya nemusic yako ngainyorwe Atalia Parehwa song yonyorwa kumberi. Dr Beko song yonyorwa. Ngatisanyora mazita tisingashandise. Vamwe vanonzi vana admire na vanonzi vana the African boy ari mazita ekune rimwe basa. Chiona kuti song dzako hadzinyorwi African boy. Kozi ukanyora kuti African boy haichazivi kuti African boy wacho ndiani. saka kana muchinzi dr beko make sure your songs dzese dzakanyorwa kuti ani dr beko dzozoiswa eh, zita resong title yesong kumberi then tinokumbirawo zvakare kuti pamunouya nemusic yenyu please tiudzewo kuti iri admira ndiri kuya naro isingle track kana kuti album it helps us patinenge tichitaura nezvako handiti ndakambotaura mune mwe group rerezim gospel artists ndikati do you know kuti mashoko anotaurwa napresenta after aridza song yako ndiwo anonyanya kutorwa nevateereri 70 percent content iyo yandotaura ndo inotorwa nevateereri saka vaitaura pamusoro pesong inonzi champion iyo isong yakashata zvisingamboiti inonyankadza ukateerera kana uri munhu wemusic inoshata zvokuti but vati ko sei mapresenters muri kuridza ndikati no nyaya iripo ndeyekuti teererai mashoko atinotaura after taridza champion because ndicharidza champion ukatarisa tarisa ichipere nagodfrey goichi ndovakatanga kuridza that song tisati tatotanga kuiridza kuno but zvakaitika nezvokuti eh, tarisai akaridza alek macheso but this is my song yanoda kuridza mwenje unoda kuridzeiwo mwenje ndobva aridzani champion ndobva tarisai atanga kusapota alec macheso kana alec macheso kwakumberi chi akutaura champion obva ati gegegege kufa zvekuti munhu anoita 30 seconds andingoseka paredio saka audience inofungei kana ndikaridza song yenyu mabhembe ndobva ndatanga kugegedzera kana kuti yako naipo ndaridza song yako ndapedza ndobva ndatanga akomana ndotanga kungoseka audience inofungei saka ngatisati mapresenters they are wrong pakuudza champion but yeah. listen to what they say yeah. vapedza ndakateerera patisani wekustar fm akati aridza song bataura something ukateerera mashoko iwayo ari kutotaura kuti song yakadii ainomira zvakanaka ndo zvandinaenda kutaura pamusic saka please make sure we label our music as well as our studios ndo paanoshambadzawo mastudios enu labelai kuti vereka imari kuitira kuti pando ininiwo ndakuridza ndoti ah this is panganai stole album title rinonzi chakati song yacho inonzi chakati verenga emba yando yakapromisa its good saka mumusician ndozvo zvamufanira kutakatakatakataa kuuya kustudio kuuya kuredio izvozvo ndisati ndabata cd ravo then wauya nemacds ako mairi tinoteerera newe zvatoita kumbiya iko hatina madays atinoti aya ndo atinoti bhodhi rogara basi tinoteerera newe kana ukasviko nguva yakanaka tinogara newe pasi toti kanye orit mauya na eh, tinofarira kana ndotamba ndizvo handisi kana nditamba toridza vakagara ruva akagara apo fufu akagara apo adimai akagara apo mazuva angana hp akagara apo toteerera ukaona iwe uchinyara wega nesong yako ndino kuti ne vaimbi vanonyara nemusic yako achiiridza kudai anaitasa kusaiti kana ndanaibata chirego kana kuti anaitotadza kuti ah, mana song iyi ndikwayo be confidence with your, with your products ai ndiwo kanoimba tam studio kanoimba be confidence of it kana song ikaridzwa unotogara utoisa maoko muhomwe utotarisa kuti ndamirira yo comments guys kwete kuti wotanga kunyara ukatanga unyara indototi asaka hapana zviripa production wise panyaya yequality please make sure tinoenda kumastudio zakanaka vaimbi pane chinhu wani chandakadzidza vaimbi they don't want kubudisa mari dzavo 5 dollars they want to produce something after 5 dollars anoda kuwana 200 dollars really from 5 dollars you want to gain 200 dollars that doesn't mean out then um, waunza music yako taiteerera taiona kune vhindu yeyaifm toti ha ah, it's okay music yako yakadii yakanaka taiaccepta hatitori ndokumbira kuti mutibate chinhu chivaimbi hatitori album rose rine six songs thats a lie hazvifi zvakaitika chero kuenda kuredio zimbabwe chero kuenda kunational fm chero kuenda hatimbotore zvese tine atinotora sekuya fm tinotora nhatu three songs from your album chero kukava ne 19 songs chero kukava ne 100 songs tinotora three saka ndozvimwe zvacho then after tatora music yako please feel free uh, kubhuka mainterviews mainterviews tinobhukisa unongobhukawo pareception then pane nyaya inombotaurwa yekunzi mapresenters eh, vanoda uh, kubribe kana tichiita mainterviews Enda unongova panga wakuombera maoko. Eh. Yaye bride. Um regai nditi hakuna zvakadaro. Music inongouya kustudio wobhuka interview yako tokubvumira interview yako woudzwa madates woudzwa paslot yaunouya kana iri show yaadmire kana iri show yataonga kana iri show yahp woudzwa ipapo woenda ipapo Please ngatirambe mabribes. Itori dambudziko hombe ukapresenta kavanzi kwanzi abribe abvuma bribe rinotodzikisa nekutosungisa neorganization yenyu inoti miririra hazvitotendeka chinhu chakashata then um, tiri pacd veduwe make sure your sleeves are good amwe masleeves unoshaya kuti vavaida kukwira mumuti here kana kuti vavachidzika mumuti macho harinatsi kunzwisika kuti islive remuimbi especially wechitendero do you know kuti muimbi wechitendero ndiye muimbi anonyaya kurespectwa zvakanyanyisa kumaredios because even librarian akanzi uri kudiwa nagospel artist chero anga akarova kana hembe anga yakabuda kudai sanotogadzirisa gadzirisa because ari kufungidza kuti ari kunosangana with a very very responsible person kana munhu achinzi ari kuimba chigospel but isusu magospel artist tinozvidzikisira Ndauya ndanasa kuchaka hembe yangu ndichiti ndinosangana nababa pakanai zvakatonga baba pakanai ndonoona slivi racho vakaita kunge vakashunika kuda first impression yandichapuwa pacd ndoyo pandichatanga kuona slivi yako thats the impression yandogona kuzoisa futi pachi pamusic vatiri vanhu tiri vanhu venyama ende zvinhu zvatitotaura zvinhu zvinotoitika do you know kuti munhu anosvika necd rake paradio but rine mutakunanzva chaivo chaivo library anobva ariona so but makomana ndozvipi izvi chero pakunoridza achamboteereri aya angoridza achitotaura zvake nyaya achambodzi kuti vapanga nei makazoimba kuti inguva haiwa inguva chete asi zvichanaka achambozvinzi nekuti aona chi sleeve saka masleeve edu guys kave kakanaka madesigns ngayo akanaka bvisaiwo mari vanhu vadesign zvinhu zvakanaka torwayo mapikicha nemakamera aya kwete kutorwa mapikicha rekunetsa paslive nefoni ha yekuti mwana wo pakandodabwa haisi kwanongotorwa wari pagedhe let's not do that artist message in your music seni ukaitawo munyama wokuuya Dumana one panyaya yemessage ndopanonyanya kutarisa hangu handitarise voice rako achipota kuona mwari revoice asi chandonyanya kutarisa inini hangu its your message what are you giving us uri kutipei semuimbi wechitendero pane akazokomenda pane imwe nhepfenyuro akati ukauya yaiva vhuya akati ukauya nesong yako uchindiudza kuti jesu wakaroverwa pamuchinjikwa ndobva ropa rake rayerera nazvino richiri kungoyerera chirungo chemaripo zvinhu zvatongodzwa kumachechi zvinhu zvandakaverenga zvinhu zvandakadzidza kubva ndiri kusunday school as a gospel artist ndiudzewo ndimotivatewo magospel artist weare there to motivate weare there to encourage weare there to heal ndiudzewo kuti aiwa mwari ari kuita zvakanaka ari kusimudza achakudai achakudai achakudai saka ndinongoti meseji yako ngaiwo meseji inoraramika kwete kuti meseji yekuti tinocompromisa toshaya kuti uri kuda kuzama kuti meseji is so important panyaya yemusic yekuimiteta yataurwa iyi don't imitate others ndopepe pamunozoenzaniswa nevashamarari ukaimba saadmire navo obviously achangoridzwa admire then iwe wozoridzwawo vatasi tokumbira kuti mutiudze kuti ari kugona ndewakateedzera kana kuti ndeari kudi ndeari kuteedzera which means youare already killed vatourawa zvatopera the moment yanichangoti ndokumbira kuti uyo ari kuimba uyo anenge ari kuda kuimba savapanganaizi toli tobva taridza vapanganai story toti achinenge tichinzwa uyo ari kuimba savapanganai story munhu ari kumba kunoti abaranza ah, anotevedzera vapanganai sikai agone zvatopera maartists tinokukurudziraiko kuti please make sure unocreatawo your facebook account unocreatawo upgroup maupgroups matwitter uh, ndo patwitter all social platforms social media platforms make sure as an artist uripo It helps even kuma radios because tine patinoti send a message yako pa Twitter. Iwo kana uri pa Twitter une vanhu vanokufollowawo, you go pa Twitter unoti guys admire ari kuti eh pane contribution yaari kuda kana kuti ari kuda ma request ari kungobva ku Twitter tozviita. Kuti nhasi inini hangu show yangu ndinoda kungodira ne Twitter. Asi pa Twitter wo ndezvake. So as an artist wanikwa pese, gospel artist. uri patwitter wobva womhanya patwitter unoti vedu heya ife miri kuti senda munhu waani aridzo kuti any artist aridzo vaya twitter vanhu vosenda patwitter wopostawo pafacebook woendawo paichi zvakangosiyana siyana even wojoinawo wolike mapages emaradios so that we recognize you do you know kuti even pa ndiri pafacebook page ndiri on air ndikaonawo kuti panganestoti alike our facebook our page kana kuti alike program yangu Do you know kuti zvogona kuita kuti uinde paplaylist? Ndinototaura chokwadi chiri chemene. Do you know that as an artist? PaFacebook page chaipo chaipo ndataura kuti ndiri paredio ndoona kuti mabika alaika kana kuti atokomenda kuti haa mdara nhasi makachena chemusina unogona kuenda kuti paplaylist its good kuramba ungori pasocial media zvinoita kuti urambe uri live handiti then tichibva ipapo panyaya yesocial media pane nyaya yemachats magospel top chakadaro magospel top chakadaro kuti uenda mutop chakadaro mavotes guys haisi bribe yaunopa present because sometimes machats atiichitaya hatisi tinenge tamaita anenge aitwa nemaproducers ini ndongozopiwa bepo tati maya top 10 yako yakamiri yakadai So I'm encouraging artists kuti please let's encourage our, our audience kana kuti mafans edu kuti avotewo arequestewo masongs pamaradios it helps us kuitira kuti music yedu irambe ichase ichienda kumberi we also encourage you to visit other radio stations ndakanyanya kutedza vaimbi vemugreat dyke vemuno mushani mberengwa vemugwendu kumasviko We encourage you to go to other radio stations. Unzai music yenyu kuya FM. Chiendaiwo kuna mumwe radio stations. It helps kuti isusu ya FM tokuridzawo zikamwa ne Midlands, zikamwa ne Masvingo province and some parts of Matabeleland. Radio Zimbabwe yobatsiridzawo yokuzivisa kutoko zvichienda zvakadaro. 98 point chakadaro yokubatsiridzawo kuti uzikamwe negoko zvichienda zvakadaro. Saka we encourage you artists kuti visit those radio stations and submit your music mm, ndaitaura yekuti gospel artist we are tinonzi tiri vanhu vari so responsible kudarika amwe mamusicians kudarika amwe magendries so ngatirambe takabata chinhu ichocho iyoyo inotondirwadza yachampion iri kuitwa champion nekuti Song yegospel inokumbira nezwi ngora zvinondirwadza saka vanenge vazama kuti kudini magospel artists because radio radio inotaura zvakawanda kumana create good relations with radio presenters please tsvagawo macontacts saartist taurawo nevashamarari avo vanhu vakangoita sesu dai sotaura navo zviri sei makadini chii chii chii chii chii morana away from bribes ngatingotaurai nemapresenters collaborations tiri kuita challenge kumastations emacollaborations kana ndichi eh, collaboration ndiyakatarisa isu sematarisiro atinozviita kumaradio stations collaboration tinenge tichiti unoita collab with someone who inspires you someone eh, ane step mberi kwako someone avawo avawo popular zvakati kureiwo but tiri kufesa dambudziko rekuti vanhu vangori panzvimbo wani vanoramba vachingoita makolabo handizivi kuti wani vangori pasame level at pa ipapo kana kuti ipapo padenga pacho varoramba vachingoita macollabos encourage artists especially gospel artists ngatitsvagewo mamusicians ari pamberi kwedu kuti tiite macollabo waona kuti mukoma panganai ha ah, mukoma panganai mazuva ano ndovari kupisa ende vari kuita inspire music yavo yekundidzo itawo collabo it helps kusimudzawo it helps kuti music yako ini ifarirwewo plus collaboration yakanakira kuti mafans avapanga nayo achada voice ravapanga nayo riri pasong yadr beko kana kuti yamai pariwo kana kuti yakanyi tobataranza mafans Eh, toenda panyaya yemaorganizations anotimirira as musicians bas zimura zimura broadcasting authority of zimbabwe bas isusu senhepfenyuro yeyaifo tinoti maplays atinoti every presenter akaridza song yake anonyora zvakakoshera zvanaitaura mataito aya Mai Parehwa mukauya nesong yenyu yanga munyora kuti Mai Parehwa ndichashaya kuti paplaylist ndoinyora kuti chii saka ndichaijamba zvoreva kuti mangwana haichadi haichadi saka song yenyu ngaiuye yakanyora zviro zvakakwana nokuti tine mapepa isu uifm anonzi ekubhaz atinoendesa every month tinonyora song atalia parehwa song featuring daniel mere song usachema chema, chema. Album usachema chema kana iri album kana riri single single which means zvese zvo information kana ndisina bhazu watoshota kuzimura watodii futi watoshota chero ukaridza 20 kuredio zimbabwe ukaridza 20 kuri yafm but usina vapa information yavo yavakuise paplaylist and the next thing you are not going to so please make sure matitle emazita nemainformation ose iripo so tinoendesa kubhazi bhazi vari vari registered ikoko maroyalties enyu munoenda direct bhazi unopiwa maroyalties same as zimura kana vari registers go there directly vane vane shit ravo rinenge richitaura kuti food on thema Radio Zimbabwe 5 cents live in Amazon Diamond FM Maria Kati then you collect your money saka please make sure to register ku Zimboma to register ku Zimura to register ku Buzz to Maria Kati Zulu awi zvakanaka any question mibvunzo zvisati mina yangu mibvunzo yakawanda ngatibvunzei yes what you're saying, uh, since I, I also you know, engaged into that, I usually refer to where I'm coming from. I had experience from ZBC and also Yagafa. Like you mentioned, Kuti, you find Kuti, maybe the issue of the playlist, right?

and ndikatarisa cd remunhu mhm. andaitoti kari nemushonga risinga kwandiri rikatondishatira kutori playa inenge dzitori nyasha ndotorikandira kusaidi because macities anouya akawanda for example maybe let me refer back to zbc zbc you find a presenter is given 10 cds a day that's why vaimboti zvoni you bring about is a 23 CDs that you bring. Maybe now because of digitalization they put it into the system. But before then when you take CDs there, presenter one anenge ane CD rake achishandisa CD player. So ka inini ndikaitarisa CD surface yeah, if it's not you know good for me I throw it away unless and until Admire plays that song, that CD. ndikatoinzwa panditainzira ipapo ndopandichaita attracted

padai makatomuziva kudhara but japreza aiti achisvika inini pandakasvika kuzbc ndaitoudzwa ti nguvana anozviitisa anofunga ati akakosha you know and ukakanganisira presenta wani handidi unyeperai vese they'll give them attitude

because that's radio and hauzivi influence yandinayo pamwe izvezvi wandinonga ndiri kufm pamwe inini tiri kutaura tiri kutaridza ndogona kulinga kuti okay fine go to sky fm and see so and so you don't know all that but if you build that relationship i can as well refer you yenda kuna umar yenda kuna nini yenda kuna nini because i know them so and so is coming help them out whatever you guys are going to do hapasina ini natapindi but chandangoita kuita sekukulinka to the network mm, thank you so much any other question yes mr panganai all right eh inine ndinouya ne ne perspective ye ye artist ndichitiza ya presenta iri paside pangu eh, i understand kuti eh, mune option yamunopuwa kana kuti yamunofanira kunge muinayo eh, yokuti 10 percent to the community
you understand what i'm trying to say kuti you are obliged

So, which means as Ya FM, we are obliged to play a certain percentage of local content. Right. Then I find out kuti iri kunzi local content na mkoma nago. Vanhu vari kutongozviwira vacho vanomuno they are staff. You see? chibagwe chiri kudyiwa navavuyi vemo havachiwani saka zvandiri kuzama kutaura ndezvizvi imwimwi mune zvamunotarisira here zvisiri zvokuti muri kubatwa nokuti we are from local handiti pane zvimwe here zvamunotarisira outside issue ye, ye quality because quality also determines i had a question imwe yandakabvunzai kuti moda kuti tiridze magitari sei because ta, you started to cry kuti digital yenyu haisi kubuda zvakanaka tikatiza digital we went to live live production here we engaged vatinofunga soti are the best but still we are still starved

kwese eh, sevashamarari venyu what we expect from you guys mataura quality and we are happy neverenga empire because yakati mukanatsa kuteerera eh, eh, verenga iri kuudza malocal artists and quality yavo yakanaka tisingadunyebera the quality is good so there is no way yatarega kuridza music yemagreat artists especially from berenga because music yavo yakadii yakanaka then we expect also message yandambotaura mukoma pano takatarisa hedu kugospel so far hangu handisati ndasangana nedambudziko rekuti panouya muimbi wechitendero achiimba ye gospel isina message asi ndakutaura tese dzimwe music zvokwadi unotongoona kuti nhai mwari zvokwadi production yakaitwa usa vakarekodhawo asi zvaimba zvacho Then I think as a radio station, we, as presenters, we need to remove that mafungo yataimbova nayo yakare yekuti eh, masongs evana emuzvisha vane production is bad. Mm. I think as presenters tese, we need to remove that. Because ndo imwe fungo yatanga tinayo. Eh, but, but now they are really doing good.

mentioned the issue of uh, uh, probably ignorance the issue of uh, lack of knowledge from artists kuti anenge asingazivi kuti music yake inofanirwa kuitwa so yoitwa so yoita so saka vamwe vacho vanogona kuti ongoti arecorda music ongonzi o oh, haazivi kuti pane mixing haazivi kuti pane chii anongopuhwa achingobuda iye mustudio zvanzi hayi nini music yangu ngandiipuwa ndiende maona saka then i think ndazobatsirwa nonga ndandanyara kupataura zvangu but ndazobatsirwa but what i want to say kuna mr banganai ndisanyara eh, thank you what i want to say kuna mr bangani ndechekuti music yakurekodhiwa ko zvino mr bangani haidi kunyeperei inzi kuti That's the other thing I want to tell you. But back then even in pandakatanga kuuya pa FM year ago, it was terrible zvekuti top 20 taitayo munhu vanhu munoziva kuti taita nharo muboardroom so kunzi ari kuita top 10 yevhiki rino ndiyani mapresenters achiti pakomana muda kuti ndiurayire zita one hour ndichiridza mamusic emugrade dyke ndofasvi one the audience inenge ichikushauda do you know kuti tinotukwa zvinonyangadza parepaplatform yemasocial papa what's that ukushaya music yekuridza vadii akakuridza panganaiso vadii kuridza atali aparehwa ndokwasa kumenjenera vanhu vatechuza vadii akakuridza ningiwa vadii kuridza vari fo ivavo vobva vaita top 20 Do you know tinosangana nezvakadaro kudza hari dzako foo dzapanganai woridza foo dzamaiparewa woridza foo dzamabika woridza foo dzadr beko nedzanaibo hai dani vamwe vesawo please ignore with the audience yamunogara nayo what more inini manje ndinenge ndisingagari but now weare happy with verenga and some other studios maybe out there they vakuziva kuti kwane competition kuda vaya vaignoringa chingoti chezvera because waitonzwa kuti munhu yaari kuimba but paiva namai vaiseka kuti vachibika mukichen zvakabuda pasimo any other case mabika usekere uda uda kubvisa
Uh, maybe hameno rega inimbokupisai okay nyaya iripo ndeyekuti ndongada apa ndanyanya kuona bhozi nini kumaruvhu ndobva ndinonyanya kutarisa ende ndatarisa kuona kuti revenue stream iri kuya kuna artist mango acknowledge the side yekunouya nekunana zivura uko handiti but i understand imimi maradio stations pachenyu ya in competition handiti yekuti music yemaartist pamunoiplayer inokunganzira ichaunga chinova chinofollowa listenership iya yamunozoshandisa like for example ndinoda kuya ndichiita advert ndinouya ndichibvudza kuti program yenyu inonyanya kuteererwa nevanhu veipi possibly ndo iri kupinda maartist aya vari kupefoma handidi but makuona kuti imimi muri kunobhenefita uyu because ari kungonowana chii Tumasenzi tuya tunouya nekuzimura mune here anything specific chamunogona kuita kuna artist besides izvi because izvi zviri zvinenge zviri mandatory because of the law inenge ichitaura kuti zimura inototi kana maplayer music yemunhu unodai mune here anything outside that that youare doing as a station okay as a station we are open to e every organization inouya ichiti isu tiri kumirira maartist zvakangofanira nemuno muzvishavani so tito taita organization yedu inotaura kuti aiwa toda kumirira vaimbi kuti vaimbi vedu avo vari kubvisa masubscription e10 dollars organization yedu which means mukavaridza tichavapa mari dzakati dzakati dzakati dzakati pamwedzi We are open to that. Okay. Tinovagamuchira nemoko katanhara kuti singoma right. uyai. Maybe regai tidaro. Munoona vazhinji maartist vari kutanga handiti thanks kuna mkoma futi nenyaya yezvikoro before vanga vasina ende vanga vachingoita handiti tiri kuti isusu kunawo maartist ivo vasina pevakamira handiti vomirira here kuuya kwemaorganization anouya achikuti mimidei madai okay as the radio station again isusu kuti tite hedu tinobudisa mari kuti maipariwa oita ambokuridzai ndinganyiwa hatisati taita hakuna competition then
eh, isusu what we can offer ndezvokuti tinoita macelebrations yaifm birthday yaifm watwate tinodana vaimbi vedu vemugreta tinovagadzirira maps tinovagadzirira stage tinovaadvertise kuti kuchauya panganai kuchauya naibo we advertise them we market them then we give them and that, that, that uh, they can witness vese vari kuno kuti we are giving that uh, opportunity but yekuzoti kuti ketuketuketi mari atisati zvika okay

listen more to secular music zvinotozikanwe zvino tinonyanyofarirwa chi isecular music which goes to say kuti gospel music in its own kuti iacceptwe even ukatasa all over the world anditi anonzi mamwe awards anopiwa anoikonaidzwa magrammy awards and its very rare kuti one a gospel artist achiwana anditi

because we, sometimes we tend to be judgmental but ndiri kukurudzira kuti as presenters as uh, mastudios uh, gospel music is a message andofarira point yamatsva kuti is a message inotarisa message kuti zviri kumbonzi kudii it's important kuti tizive kuti what we are basically doing maybe zvambotaurwawo maybe before izvi tiri kukurudzira tiri kuparidza shoko ramwari and saka when we have that at the back of our minds zvinotibatsira kuti patinosarudza even music yedu ndanzwa vamwe vachitanzi sometimes unogona kushaya music okuridza but inini personally i have dealt with mamisins emunomo pane vanhu vakawandisa vanoridza music ine message mati sakati wandei zvekuti deni taiva nechido kana tikawedzera chido chedu chatinacho izvozvo eh, as presenters we are promoters in a way iwewe presenter you know just a presenter but ukamirira kuti nini as a presenter i want to promote gospel music in shava negospel music in the great diac zvinobatsira not just kungotarisao kuti maybe artist uyu ndiani uh, to be so judgmental about zvimwe zvinhu zvingori minor zviri piti but let's be let's, let's have that spirit yekuti we want to promote uh, the artist we want to promote the word i think that is the vision ine this program yatinayo kuti iwo vaona kuti there is a lot chiri at stake saka as presenters ndinokumbirisa especially vanonzwisisawo zvine chekuita negospel music Bozi tikatarisa vamwe mapresenters ka they are so negative already tisati tatombotadza nyika one because that's why i find kuti it's hard kuti upike umwe eh, eh, presenter kuti auye kuconcert yegospel because uyo ndowenyika ndokumabhawa handiti saka munhu iye already ka kuti azonyatso appreciata chinonzi gospel ka zvinonetsa saka imimi vana brother vangu nevamwewo mapresenters anonzwisisa gospel uh, the message satamboenda kuti zvakawanda ndinokumbirisa kuti mungoisa an extra effort bcause munogona kuvawo imimi bcause interacta with the other presenters saka zvinoita kuti
All right. Thank you so much. Nguva ndodzeta shoma zvanzi ndozova kuti mubvunzo yacho vari kutsvasi achine mubvunzo yacho because I know you have person chinenge ndichingoto jamba mutemo wababa pane munhu anga akasimudza ruoko that would be the last person ndaichida kungotaura kuti todzoka zvedu kuprogramu yedu its zingoma eh, yafm eh, mukoma adi why ndati mukoma adi you understand gospel like what he said kuti imu muri kunzwisisa where we are coming from zvagara already tikaenda payafm tikanosvika tikati gospel it is already limited nokuda kwokuti vazhinji vacho havaifaririka kuti havainzwisisi but when i take adi he is a gospel artist he is a musician he is a presenter saka ndiri kuti imwimwi ndakusungirirai ngoma ati imwimwi ndakusungirirai gumbo rinonzi zingoma kuti imwimwi nazingoma you must fit your shoe must fit in zingoma kupfeka zingoma whether they like it or not i understand mama matime shitenya ari monitor during the day night yamuri kuita yemungoma hati haisiri monitored you play on list and imwimwi your focus because hazviiti zvekuti ndinoudza fungai mawada kuti tiri dzevo iye afungai anoda dzakevo i'm not saying kuti three quarters of it must be gospel but mukoma adi what you are doing ndoziva munoridza imunoridza music yedu but wedzerai wedzerai ipa eh, muve imwi tukwai paredhio muchinzi ndimava zingoma asi muchitiridza sorry regai ndiite bheo hayo kuti murume uyu ndozva muisa pakona i know kuti ari kubasa handiti eh. kubasa kuya kune maethics eko handiti asingagoni kuti aite chi against at the same time eh, purpose yavo yekuridza music ya haisi yekufadzai maartist eh. ndeyekutsvaga malisteners malisteners aya akawanda ndo anochiita kuti maadverts anoita kuti avawane basa aite eh. handiti saka imi music yenyu kana isingamite standard inounza chaunga eh, yes is a gospel artist handiti but mune mamisa chii pakona saka nyaya iripo imimi do the best so that asazonyare nezvamuri kudi nezvamuri kuita kwedu tichagadzirisa mukomana
ndichipedzisa mukomakanyi vachiuya ndaenda kutoti even hp and taoka vanogona kupupura kuti in our meetings eh, tinotogara tichipinpoindwa mu Admire, ah, he shows gospel, gospel, gospel. Yes, even every president ane zhindri rake. Totoziva kuti HP pamwe ndiwe museni. Totoziva kuti IQ pamwe ndiwe zidanzo. Admire ndiwe gospel. But tine marules angaitaura maethics angaitaura kuti tinozosungwa sesu tikubasa uku kunogona kutombonziwa. Our race you must play one gospel song. the whole hour so isusu vanaadmire nekuzonzwa kuti kune vamwe vedu vechitatu kana kuti nekunzwa kuti zvandirikuridza zvekushata zvose one hour ndakuridza one gospel ndozoridza nhatu yatova kuti mhosva yandichanonyora mangwana kuti ndakakanganisa hama saka please tinzwisisewo pane vamwe patinosungwa yangu haimonitiwi mukoma pangaudza ndimayanodza music but ndine ndichinzi followa kuti gospel ngaive one pahour kana pa 30 minutes